Олоҥхо дойдутун уран уустара мас уустара Саргылаана Иннокентий Уйбануттар Уйгу быйаҥ олохтоох улуу сайын кэлиитэ Сарыал куйаас тыыннаах самаан сайын кэлиитэ Кытарах үүтүн тупсаран, кэриэн иһитин кэккэлэтэн Түһүлгэ түһэрэн, түөлбэ хонуу үрдүгэр оһуохай оонньууну олохтуур аатыгар, омоҕой оҕонньор ойуулаан оһуордаан олордон кээспитин курдук, Эллэй Боотур эҥкилэ суох гына эрии эдэхси оҥорбутун курдук, чочуона атахтаах чороон иһитин Сунтаар Олоҥхо дойдутугар Лэгэнтэй уонна Саргылааны Ойбонуоптар дьиэ кэргэттэрэ оҥороллор.

аһарын буолбатах, тииткэнэ тем более оннук аҕыйах буолар. Уонна киһи уурула даҕаны уртан холобура киэйэн киһи үлүбэй буспат. Хороҥ буолан үүнүүтэ атын буолар. Ону барытын көрөн баран биирдэрэ ылаан туохтаххар дуу, уһуох дуу, киһи аны көрдөрөҕүнэ уур дьиэтинэн ылбат. Холобура хороҕон булан таххан баран быһыыта манан киирэн ылар. Көрдөххүнэ боттишуй баай таххар, окунуман иһир таххар кыаҕа суох. Основное ити ууртан буоллаҕына итии итии аһылыгы туттарга туохтуулар былыргыларын буулаха тыгын киэнэ аҥардас маһын киэнэ буолар итии аһылыкка барбат эмин олох ол оннук уруу турукутанан үөрэммиттэр билбиттэр эбит халарын урун буоллаҕына сааһа кининэн төгүрүттү киирэр кини хайда үүммүтэ оннук киирэр ону били оҕордохтонно нуктаккын кэлэр ба онтон мантыҥ буолар сааһа Тутуу эмиэ атыннаах буолар. Ол иһин манна ол основном ынах арыытын туһаналлар бу туттулар иһиккэ. Дьэ основном ол кэргэминэн туортуубут дии туттулар иһиттэн оҥоробут. Урут холобура манна бытовой үлэлиир даҕаны онно сувенирнайынан оҥороллор этэ уох билигин дьэ ол били кэлэкэйи эрдэхтэн маннык көрө-билэ сатыы иһдьэҕим бар окоммун оҥоро кыйаан уҥуохтуба уонна ханаан көрөн холбуура арыыннан арыыннан хайдах биһэллэрий ону представление хоппа бу маһы курдук итин таххар холбуура билигин дьоннор эмэ кыйаан өйдөөбөттөр итини манна мастер класс ыытарга оннук оҥоттордоҕум дии бэлэм иһити арылааһыҥҥа Ону бэйэлэрэ илиилэрин хото-хото-хото курдаттаххыт сарбабат дии. Маннык буолар эбит дуу? Оннук барыта сааһынан бэйэтэ уорунар төһөн. Аны икки өттүттэн хотоҥо истэххинэ онтуҥ бакуннан аҕалар. Ис өттүгэр халгыныаска аҕалар эбит. Онтуҥ чугамайдахай бараҕынар. Инникинэн ол тууга араныцыта элбэх. Ата уоппут оҥорон көрдөҕүн ини хаста даҕаны манна биир кыдьаҕас учууталлаахпын наһаа загадка курдук просто ити боруола уону хайдаан быһаарыҥ оннук конкретно этэр уонна тугу даҕаны саҥарбат үлэлээ оччо биирдэ билиэҥ диибит мас хайдах хатарылларый Ону эбэһим Боруолаппыта Мин манна хытыры ууран манна хатарбытым Били бастаамана бэдиэттаан бараммын эргитэ сылдьыбытым Күҥҥэ күҥҥэ биирдэргитаан бар Укаа биирдэ Сырда биир өттүнэн гынабын Онтон биир өттүнэн гынабын Онтон уже сайын халаҥ аҕалар буолбат да уже уопуска кэмиэ Манна ытыа атын үлэҕэ сылдьаама. Онтон кэлбитиҥ эһэп учуй баай манна куурбу курдук. Окунан баран бу хомуннук аҥаара аҥаара хатар эбит аҥаара бэрдиэн оны оннугу маспын ара ыламмын устанукка иһитчэ сиидим Илиэн такымын аҥаара һууннук, аҥаара үчүгэй, ырдык, аҥаара бэрдийбит. Тоо маннык илдьэн ыйытан, дальше билиэҥ. Оннук гынан биир сыл үөрэттэ дии. Аны туран бу хатыҥыҥ буоллаҕына, һубу хайда үүнэн турбута һуу баар дии. Бу ыраастаммытын кэннэ. Мин уола ырастыы-ырастыыбын уу таҥнарыйан уурбутум иһин баар буолуот да аны манна уурбаттар иҥнэри манна уураллар ол киһим эмиэ көрдө көрөн баран эн төһө төбөҕүнэн таҥнары туруоххунуй диэт ону дьэ от силы мин таҥара туруохпун сөп диэтэҕим

Ол маастар, маастар буолбатах. Онтон табылы-былыгыттан самоучка ол киһи. Ол киһиҥ элбэҕи үөрэппитэ, ол киһиҥ аата Кириллин Иван Трофимович диэн. Бу кэмнээх видеолээппит, онтон оскуолаҕа барбытым. Онтон оскуолаҕа рабочай надо диэбиттэр, онно үнүөнүн бытыһаһан сөбүлэһэн барбыта. Муннуоһу дьон үөрэтэн, бэйэбин үөрэтэн, үөрэтэн такыйан, такыйан.

буһараҥҥын дьэ тоҕон диэбитэ тоҕо маннык боппуруоһуй хонну эбит оо ыллыҥнаана киһиэхэ холобура биһи сразу маннык оо быһара быһаран итэ маннык маннык ыллар түгэн бэди боростубай оо онтуҥ буолан бэҕэһээн токуйда сарба уһуннук

Ону ол быһааран эттэҕэ дии, бу хатыҥын. Хомуннук. Бээтин киэнин хайдах даҕаны хайыыппат диэн. Бу бээтэ. Эн маны барыта холуйан бараҥын обрачынан туттарыаҥ, химия хайҕарар. Хайдах тыгыммытын иһин. Ону бээтин киэнин бээтинэн хомуннуктуохтун. Аны хомунна ойууланар, хайыта барар, командайча барбат. Аны туран быһаҕынан бу туоһунуларга манна күүскэ баттыаҥ, манна уол хаалардыҥ, бааһыртыҥ. Ол бааһырдыбытын улуутуйа хонтунан холобура хайа баран аҕалар, һылтахтанан бу баран аҕалар. Манна эн кыракый да манна хурааһын хаалларбыт буоллаххына, бэйэтэ постепенно баран иһэр. бэйэтэ үһүйэ баран иһэр баран иһэр баран иһэр баран иһэр онно туохтанар интэйэһинэ холобура итинник ону болааны били олоҕун ыксаатаххына быыһыыгын барбах манна көрөҕүн ханна хайдыбыт ону ылаҥын быстыҥ оны сразу оны оҥорохуоххуна онтугун быыһаатым биир ханаан хуох хим биир онтун хими мана хуола хуора хими барар Онно туохтанар. Хайдыбыт маһын манна эмиэ барыс маны ыллыҥына холобура уһунтум миэнэ туһаҕа барар буо. Аны урукку төрүт олор таһааран билбэтим эт ол таһааран оһохпор оттоҥ эһиэм этэ. Оттон билигин даже тугун да хаалларбаккын. Кыракыйдык туохтанна даҕаны аны

Туохтаан балбааҥка маннык аһаҕалан көрдөрүөм эрэ уот хомуннук хомуннугу бэлэмнээн таһаарабын мантан ону хов уоттуттан уоттуттан буола маннык таһаарабын эбэһээт уонна хайдыыта мааны маннык дириҥ хоҕосиҥ маннычча манна барбах хайдылааҥ буолааны оччобо өттүгэр атах улаата чороон Төһө модьулаах модьутуттан көлөммүн аһаабаччы коррозиҥердаахтаххар диэн. Онтон бу өттүттэн буолааны дьэ мин тугу баара таһаарыахпын. Манна көрөҕүн холобура сорох маска туох харамытык диэн баар. Онтон киирэн бара турар. Хороон буолааны көстүбэт. Оруодьа бу бу үчүгэй баайы окомон чүчүөн киирэн бардах мутуттата кам киирэн баралла. Ону дьэ уоттаан көрөҕүн.

Идемаала уһун буолаана маллаах иттааһылыахын сөп. Билиэн барытын ото кэмчилээн, ума тыйаҕын кэмчилээн барытын таһа туһанаатыы. Туох баар бүтүннүн туһанаат.
Сақалар олохторун илгэтин быстыспат сорҕотун быһытынан түҥ үйэлэр түгэхтэриттэн Күн бүгүҥҥэ диэри үтэрбэккэ, оһорбокко илдьэ кэлбит дьарыктара уһаныы араас көрүҥэ буолар. Иннокентий Уйпанов үрдүбүтүгэр үүнэн турар мастан нарын намчы быһыылаах, таһаалаах, иһити-хомуоһу, үктэнэ турар сирбититтэн көһөҥө ыастыы эллээн, дьиэҕэ-уокка туттуллар дьэрэкээн ойуулаах, бичиктээх малы-салы оҥорор аналлаах. Було промышленный знак качества Советского Установа. А он икки сыллаах выпуск. Уже билигин аҕа уон биир сыллаах. Аҕа уон биир сыллаах. Онтун уже үйэ аҥара буолбутта. Онну курдук Бугантың били чугуннай болан туох бар туаң барта эпилэһиң барта мантан тутулта. Холбура мин мантан кыракыстанокова иниллетекпина годукуддабын. Куттана хажа курдукун. Туамана кайбат Кыамтата ото туо кыйыта туохва туоха диэн этэбин күүһэ күүһэ тиийбэппэ кырыгыйга маннык үөрэн аналлаххына ушаатын хайысха буолар ол иһин манна кэлэннэр ити уот сусүйдахтанна отой от души үөрэллэр хынньаммыта хынньаммыкут буолаллар

туох баар тугу санаабыккын чэ барытын оҥорооммун чочуйан таһаарарга фантазияҥ киэҥ эбиллэн иһэр холобура эн бүгүн оҥоруоҥ астын ууса атын толкуйдах туруоҥ инникинэн барна кыҕарыйан иһэҕин
Сиһиттэн төрүттээх уус удьуордаах эр бэрдэ. Кыратыттан уһаныан баҕара ыра санаата өтөн, оскуолаҕа сылдьан уһаммыт ымыйатын ымыы гынан өр да илдьэ сылдьыбыт. Ол оҥоһугун киин куоракка илдьэ тиийэн бииргэ олорбут атаһыгар бэлэх ууммута. Онтон үлэһит буолан промкомбинээккэ маастардыы сылдьан тэйиччи туран көрөр станогар үлэлиэн баҕарар ыра санаата күүстээх буолан, Кэлин уран уус, илиитигэр улуччу дьоҕурдаах, Уйбаан Кириллин диэн аҕа саастаах доҕорун кытта билсэн, сүбэ-соргу ылан, билигин Иннокентий ааттаах уран уус, норуот маастара. Кини чороонноро, кытыйалара билигин былдьаһыкка сылдьаллар.
Тустуунам холобура ымыйа ымыйаҕа кемари худургу хоспо ымыяң биир атахпабыт да онтун иһин эрэ хаһааҕыыһын онтон үс тохтооххо Володя өссө кэлин туохтанаммын опытыран чэ установка билиэн элбэҕэр иһин ручной үлэҕин аҕыйата түһүөҕүн ба онон манан көмөлөһүннэрэн оһуона бу үс атахтаах чороон

ис отоктоох чороону оҥорор буоллаххына атаҕын ийэ маннык кыһан биир күҥҥэ киһи кыйан бүтэрбэт оннук уһун буолар эттэххэ дөгөм курдук холобура установка чочуерун худургу курдук түргэн ол иһин холобура бүгүн тоҕо топкаланаҕын элбэҕи бэлэмнээҥ эбиэҕин чочуйан уонна дьэ атаххар атаххар уһуннук олороҕун холобура биир туох халыып буолбат хайдах даҕаны иһин-бит туора уларыйыылаах олорбот иһит тус туһунан аны биири биир маннык набор иҥин оҥорор буоллаххына

Үксүн былыргы туохтарга чорооннорго көрдөххө кымдаҕас ойут элбэх. Илим ойуута баар. В основном кымдаҕас ойута. Били үлэһит, үлэһит дииллэр, үлэһит. Ону араастаан холобура

Били быһаас кэлэр тахсына ааҕан көрбүппүт аһа утээҕийэҕит
Чороон чучулунна, кытыйа кырыыланна, саха мааны иһитин омооно күн сирин көрдө. Билигин дьэ бу сандалы иһиттэрэ, киэргэнэр кииҥҥэ, саргылаана уран тарбахтарын бас билиитигэр киирэллэр.
Кэргэним Иннокентий бэйэтин илиитин сылааһынан тутан-хабан, хаһан чочуйан киллэрбит чороонноро иһиттэрэ манна тиийэн кэлэллэр. Уонна бу дьиэни оттон биһиги кэргэннэркин диэн ааттыыбыт биһиттэрбитигэр. Та диэтэххэ ам бастаан манна киирэн бараннар кинилэр чахчы даҕаны оһуормандар анньыллаллар, онтон кырааскаланаллар, ол кэнниттэн арыылананнар, дьэ туттуллар, саха сандалы маан остуолугар маан иһит буолаллар. Ол иһин буоллаҕына бу кинилэр киэргэнэр кииннэрэ буолар. Оту мин кэргиммэр көмөлөһөммүн бу дьарыктаммытым иккитинчи алтаһылтан. Оһуордарын аан бастаан оту бэйэтэ оҥорорун көрөммүн, онтон көрөммүн үөрэммитим, ханнык да курска бараммын үөрэммэтэҕим. Онто бастаан били кыһарга чахчы даҕаны били сатаабат киһиэхэ ыарахаттар даҕа этэ. Онтон кэлин оту со временем иһин үөрэнэн кыһар буоллум дии саныыбын бэйэм туох отон аһаха иһиттэрэ буоллаанам мин санаабар точорооннорун аһаа үчүгэй оһурдара мандардара үчүгэй буоллаана олус үчүгэй көрүҥнээхтэр дии саныыбын уонна хас биирдиэхэ хаһыылыгарыттан бу оһуордаах мандардаах биһиги төрүт өбүгэбит иһитэ хайаан даҕаны баар буолуохтаах диэн мин эмиэ саныыбын Оскуола үлэлиир киһи буоларым быһыытынан холобур төрөппүттэргэ иитэргэ оҕолор иитэргэ эҥин холобур бу биһиги хахабыт иһитэ ол аата биһиги эмиэ төрүппүт историята болар буоллаа дии уонна бу өбүгэ биһиэхэ бэлэҕэ дии саныыбын мин олох бу үйэлэри нүҥүөлээн кэлбит бэлэхтэрэ дии саныыбын бу бэлэхпитин былаана биһиги хайаан даҕаны

Бу туох кымырдаас ойуута диэн улаата ойуута диэн быллаана били үлэһит киһини үлэтини эҥин көрдөрөр. Уонна ханнык оһордар бааллары? Так онна тыңырақ оһордара диэннэр бааллар. Тыңырақ оһордара быллаана холобур ханнык баарар иһиккэмие бааллар. тыҥыраҕа оһуордара наһаа элбэхтик киирэллэр сөп. Онно былаан бу анньыы оһуордар диэннэр бааллар, анньыылар буһдьаллар. Онно бу хабырҕа оһуора диэн бар. Ити хабырҕа оһуорун былааны хайаан даҕаны чороон уонна ымыйа үөһэ өттүгэр оҥоһуллар. Тоо диэтэххэ били маннык иһэргэ эҥин тохтон хаалбатын иин наадатыам аны хайаандаан оһордууллар эбит сөп уонна то чороон үссе кырыһыай болну диэн атаҕын хайаандаан оһордонуллар ити аха атаҕыгар оһуору ото миэр аастаан түһэриэххэ хөп онно тобу төһө хас маннык иилээхтаҕаны маннык иилэри диэн ааттаныллаллар ол отчуннан элбэх кыраһыабай буолар холобур төһүннэн элбэх иилээх отчуннан кыраһыабай буолар Эн хаамай туттартыгын кымырдаҕастар чоона? Мин оттох кымырдаас ойуутабыллаан ахаддääре үлэһит эҥ киһини көрдөрөр эҥин дии санааммын уонна били кыраһыабай эҥин дии санааммын. Ото чороон холобур биһиги тоҕуһун ыстылларга наһаа элбэх чороону манна оҥоро сылдьыбыттара ачах уһуну сиҥнылларга буолуо. Ону хас биирдии уһун таарыылыгар даҕаны республикада ыылларыгар оннук чорооннор наһаа элбэхтэр. араас тэрээһиннэргэ оннук чорооннор наһаа бэлэх буолан бэриллэллэр этэ. Онтон ол чорооннорго дьэ били кымыспытыы инигин кутан кэбистэхпит ол чорооммут хайа баран хаалар. Хайа баран хаалар ону ол хайдыбыта көрүөхэ да куһаха ону уже тула болан халар буллаади. Ол иһин боллаана ити кэргеним бэйэтэ уусыдьааннаах болан кини дьонноро ити эһэте, аҕата иҥин чороон оҥороллор эбит. Ол оҥороннор буоллаана кинилэр туох аһыыр иһити оҥороллор эбит сөп үксүн. Ол иһин буоллаана холобур биһиги эмиэ олу онтон сиэттэрэммит бу аһыыр иһити оҥордоххо хайдах буолуоҕай диэммит уонна холобур били аһылыгы эҥин куттахха эҥин адьан эниэн хааларын аһа хомолтолоох чахчы бу билбит иһитиҥ көрбүт иһитиҥ ол иһин буоллаана бу маннык иһит оҥорор буолбуппут. Ону дьиҥэр буоллаҕына бу били арыы арыылааттаххына аһыыр аһыыр иһит буолар буоллаа дии. Ол иһин буоллаҕына хаамай били Хүрүүнэ диэн арыылааһыныгар сытар.
Саха мааны далбар хотуна оһуордаан, Андардаан кэбиспит кэрэ көстүүлээх саха иһиттэрэ салгыы кырааскаланаллар уонна арыыланаллар.
Бу краска оҥороһун диэн тиит хатырыыттан оҥороһун. Тиит хатырыгын мелкий байкынан быһаанын кыһан ону оргутан дьэбиэбэдиги маны дьэ уһуннук оргутаан. Отоманаан туран доходалыы буолаҥын онон куоттарбаккын итиргэ да били өҥө хүтэн оргутан тэптирэҥ эһиэхин бу онон туохтаан бу маннык красканы ылабыт ол эрэ тиитин бэйэбититтэн атын атын өҥнөөх буолар ханнык даҕаны ол иккис тиит киэнэ оруон иһэр түһэ испэт манна Ороҥ эдэр тууан Тиитиҥкинэ һырдык һоос буолар, ороҕо яркай кыһыл буолар, оннук. Бу улахан модьу Тииттэн булбут бу маннык өҥнөөрөн таххыбыта. Мантан иҥэринэрэ буоллаҕына барыта биир туон буолуохтаах манна оторгор. Аны туран бээтигэр маннык сорохтор этэллэр бээтигэр угабыт дииллэр. Бээтигэр уктахтарына хап-хара булаҥалар. Отой атын өҥнөнөр. Онтум били туоҕа даҕаны биллибэт курдук биир кэм туохтанан хаалар. Туохтары урукку былыргыларын да кинилэр барыта маннык туохтааһын Кинилэр буоллаҕына иһин мин манна ургутан бараннар мимири отоллорбо. Урут биһинээҕи ордук киистэни оҥороллорбо. Оччо тиит хатырыгыттан эрэ дуу? Тиит хатырыгыттан, бэс хатырыгыттан эмиэ оҥоһуллар. Хатыҥ туоһунанныттан эмиэ оҥоһуллар. Барытын үчүгэйдик хатаран баран биирдэ Олор хибиэйтэн оҥордоххо сырдык яркай өҥнөөх булар. Онтон эмиэ биллэр.
Онто төһөр оргутаҕын краска оҥорон таһаарар. Краска оҥорон таһаарар чаас курдук оргутаҕын.
Ууга, отой туох ууга уонна дьэ оһон тугун биэбэйдээн дьэ аны туран сразу туохтаабаккын хойутан баран нонхоннорон манчы обычно туохтуубун кини бастаан оргуйан баран симир кырдык соҕус курдук буолар Онтон турбутун кэннэ дьэ туохтуур өҥүн үчүгэйдик биэрэр буолан
Биир эйгэлээх, кэрэ идэлээх ыаллар төрөппүт оҕолорун, сиэннэрин биһиктээн, олох киэҥ аартыгар атааран, билигин сайын сиэннэрэ кэлиэхтэригэр диэри чорооннорун, кытыйаларын кытта бодьуустаһаллар, кинилэри көрөллөр-харайаллар, иччилэрин булаллар. Уйбунууптар улуустааҕы, республикатааҕы Уйгу Чорооноһуора күрэс хас да төгүллээх кыйылаахтара. Олоҥхо ыһыахтарын бастыҥ уран уустара. Бу кэрэ эйгэннэн дьарыгырбыттара ырааппыт буолан, билэллэрэ-көрөллөрө да элбэх.
Арына бастаан уулларабыт уонна ипити буоллаҕына ыламмыт иһиппитер кутабыт. Бу иһикке кутуллан баран турар. Ол туран баран манан курдары тахсан кэлиэхтээх. Ол таҕыстаҕына боллаана итини вакуумнаммат. Ол таҕыстаҕына дьэ аргыый аҕай маннык били туохтарын ис өттүттэн маннык хайыы турдаххына бэйэтэ маннык курдары тахсан кэлэр. Иҥэр ол аата арыыта. Ол арыы иҥмит буоллаҕына

Ото бастаан арыыны уулларабыт уонна ол арыы итии итиитигэр сойо илигинэ иһиккэ кутабыт. Ол иһиккэ туран эрэ кини арыыта курдары тахсар, бу курдары таастаана ол аата түгэҕинэн курдары тахсар, ол аата бэлэм буолбут диэн. Ол кэнниттэн өр хоҕус туруоран баран бу кытыыларын

Онук ааһа туруоҕун баара буо. Онтон хойон истэҕинэ уруу тохтоон иһэр. Интик аатын тохтуур. Уот ол дьонун бу манна хотон биэрэн иһэн. Арыыны ылыммат буолуо да. Ото уонна арыы эмиэ араас арыыны холобур мен арыыны эмиэ туттубаппыт холобур бу киһис э сливочный арыыны ылан бараммыт ууллардахпытына бу маннык төбүрэхтэрдээх буолар бу төбүрэҕин хайаан даҕаны ылыллар Бу төбүрэҕэ былаана манна киирэн хааллаҕына, ол арыыта кыайан курдары тахсарыгар мэһэйдиир. Ол иһин бу төбүрэҕин бүтүннүүтүн луосканан хамыйаҕынан баһан ылыллар эбэтэр түгэҕэр хаалларан кэбиһиллэр. Онон бу чистай олох аппараҕас үчүгэй баай арыы буоллаҕына, ордук үчүгэй бөҕө иһит буолар.
Маны хос-хос маннык хото турдаххына, ордугум тилэх буолар
Холобур, кытыйа халыҥ кытыйа төһөннөн халыҥ даҕаны хоччоннон элбэх арыы киирэ. То диэтэххэ оборотору оборо турар, ону кини төһө элбэх арыыны ылынарынан хоччоннон турдаҕын. Оччоку элбэх арыыны холонон Ото бу өҥнөрө буоллаана краскатыттан тутууктаах хатырыгы хатырыгы ууга оргутан суодалаан баран кырааска оҥоробут ону холобур сорох кырааска хойуу сорохо убаҕас буолар холобур бу арый убаҕас уонна тиититтэн тутууттан хатырыыттан эдэр тиит буоллаҕына арый кыһыл буолар онтон кырдьаҕас тиит буоллаҕына арый коричневай
Икки тэбэр сүрэх сылаас илиитинэн угуттанан, үтүө тылларынан алгыстанан тахсыбыт кэрэ иһиттэр, саха бастыҥ сандалытын төрүттээтиннэр, Ыһыах ытык түһүлгэтин киэргэттиннэр.